Nitfa Kultura huwa miġjub lilkom mill-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti, bl-għajnuna tal-Middlesea, membru tal-Mapfre Group. Radju Malta jippreżenta Nitfa Kultura flimkien ma' Frederick Zammit.
Il-qasamija kollha ta' Radju Malta għal edizzjoni oħra tal-programm Nitfa' Kultura. Qegħdin noqorbu żmien il-Karnival u bl-Aqda tal-Malti qed tħejji festin tal-Karnival biex nitkellmu aktar fit-tettal titħaq bit-bissima bħal dejjem li jen. Nsellimlek, Fredri, grazzi ħafna. Ilna ma niltaqgħu, ilna ma niltaqgħu, però Kif daħlet laqda tal-Malti mal-Karnival, Perlini? Għankunu naqra zaqqieqa dal-Karnival. Eħe, sibna li namlu hekk attività ftit differenti mis-soltu kif taf tajjeb u maġina li jafu anki s-semmija. Laqda tipprova tvarja fl-attivitajiet li tagħmel, daqqa tagħmel seminars, daqqa tagħmel taħdidiet mal-kbar, mat-tfal. U did-darba ħsibna hekk li nagħmlu xi ħaġa aktar ta' gost, imma Fl-istess waqt hija parti wkoll mit-tradizzjoni tagħna, speċi l-Karnival u allura ħsibna li niċċelebrawh b'dan il-mod. Hekk huwa, hija xi ħaġa miftuħa għal kulħadd din. Hekk hu, hekk hu, eħe, nħaġġu ħafna lill-istudenti qabel xejn milli jattendu, fil-fatt din hija kollaborazzjoni bejn erba' entitajiet fl-Università, ġifieri l-KSU, il-Kunsill Studenti Universitarji, l-Għaqda tal-Malti, l-Insight u l-MAST. imma miftuħa għall-pubbliku inġenerali, jiġifieri nħeġġu ħafna n-nies illi jiġu. U fil-fatt il-festin ħa jkun qisu maqsum fi tnejn biex ngħidu hekk. L-ewwel siegħa nistiednu t-tfal li jiġu, fil-fatt ħa jkollna anki t-tfal mill-istitut illi ħsibna li nferrħuhom ftit ukoll. U fit-tieni siegħa biex ngħidu hekk ħad tkun iktar għall-kbar.
Ġejja l-qarċilla. Iva, nkunu naqgħu qarbin fit-tieni siegħa. L-qarċilla ma' Trevor Zara u xek. Ekku, ekku.
Se tinqara parti mill-arċilla, fil-fatt anki nirringrazzjaw lill-Akkademja li tatna l-permess speċi li naqraw il-Treverzara li għaddilna wkoll. U se tinqara minn żewġ atturi Stefan Caruana u Antonella Mifsud biex anki jkollna togħma ta' xi ħaġa tradizzjonali tal-karnival speċi waqt dan il-festin ikollha laqta aktar Maltija. Ekku, il-fażi tal-kbar mit-tminja l-qudiem kemm ħaddum għaddejja? Madwar siegħa siegħa u nofs. U tajjeb ngħidu hekk matul il-festin kollu jiġifieri kemm il-parti tat-tfal u anki tal-kbar speċi se jkun hemm ikel għal kulħadd u xorb, Ehm, u anki lob, ġifiri l-mast per eżempju għat-tfal ehm, qed jorganizzaw lob, ġifiri jekk jiġu hemmhekk ehm, se jkollhom ħin id-dedikat għalihom speċi fej mhux biss jiklu jisfnu imma anki jinteraġixxu flimkien. Ekkuwa.
Il-qarċilla qed toħloq interess dal-aħħar snin. Iva, iva.
ftit tas-snin ilu isa reġgħet ħadet il-ħajja, fil-fatt jekk m'iniex sejra żball kienet l-Akkademja li reġgħet tal-Malti li reġgħet tatha l-ħajja speċi. Sentej wara xulxin jekk m'iniex sejra żball ukoll kitibha Trevor, fil-fatt dis-sena hemm Arċilla oħra li kitibha Immanuel. Aħna ħa naqbdu dik ta' Trevor Zahra li kienet niżlet għasel biex ngħidu hekk mal-pubbliku u se nerġgħu nagħtu togħma tagħha biex ngħidu hekk. U ħa tibqa' l-istess waħda jew hemm xi tibdil fiha? Le le se tkun l-istess waħda imma sabiħ illi anki forsi min ma kellux iċ-ċans illi jismagħha fis-snin illi għaddew jiġi hemmhekk kif għedna se jkollna atturi illi jaqrawha ġifieri ħa jagħtuha l-ħajja huma u wkoll imbagħad imma jkomplu jgawdu l-festin anki mużika differenti għaddata tal-karnival. Ek najdu jiġu emmek imma fejħa jiġu. Sewa, ekku, ekku. Mela, eh, se tkun nar id-disa eh, ta' frar, Mela, mis-seba sa' tminja, bej wieħed u ieħor sewwa l-festin għat-tfal, ġifieri nistiednu ehm, lil kulħadd bit it-tfal huma ta' liema età huma biex biex jiġu hemmhekk, ħa ngħidu fejn ukoll, u t-tieni siegħa qishom it-tmienja 'l quddiem bejn wieħed u ieħor sewwa jistgħu jiġu l-kbar kollha interessati li li jingħaqdu magħna. Se nkunu qegħdin ġewwa l-Common Room l-Università, ġifieri dar l-istudent fejn il-canteen bejn wieħed u ieħor. Jekk jiġu hemmhekk isibuna min ikollu xi diffikultà anki jibgħatilna email. Irid jibbukkja qabel jew jaqbad u jiġi? M'hemmx għalfejn, b'isem l-attività fuq Facebook, jiġifieri jekk ifittxu l-isem tal-attività li isimha Maskarat Tini Perlina, li hi parti wkoll minn Taqbila bil-Malti, jekk ifittxu l-attività fuq Facebook jistgħu anki jimmarkaw illi se jattendu biex hekk anki jkollna idea tan-nies illi se jkunu qegħdin jattendu. Hekk huwa.
Li jien malajr malajr għal min jixtri iktar informazzjoni dwar l-għaqda jkollkom ħafna affarijiet, attivitajiet is-sena kollha, xi jrid jagħmel? Tajjeb, jistgħu jsegwuna fuq Facebook billi jfittxu Għaqda tal-Malti. Għandna wkoll is-sit li jiġi aġġornat minn żmien għal żmien www.għaqdatalmalti.org u anki jistgħu jibgħatulna email fuq għaqdatalmalti@gmail.com. Li jen, grazzi ħafna tal-li kont edha maħna, pjaċir erġa xajtek wara da żmien kollu. Stess. U ovvjament nistennew li l-ek jaw xaħat tiħor minn li ġera l-aktar attivitajiet. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. U bekk ġejna fit tmim edizzjoni oħra tal-programm Nitfa Kultura l-appuntamenti għal ma'kom u għapropju għal għada fl-istess ħin jina Fredrik Zammit. Jinsalmilkom.
Smajtu Nitfa Kultura, i-prezentat minn Fredrik Zammit.
Nitfa' Kultura ġie miġjub lilkom mill-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti, bl-għajnuna tal-Middlesey, membru tal-Mafre Group.